Salam gadyrly tomaşaçylar ýaýlymda Jeýhun TV biz siziň ähliňizi kanalymyzda hoş gördük. Ähliňiziň bilşiňiz ýaly gadymy Lebap topragyna medeniýet günleri giň gerim bilen bellenip geçilýär. Ynha bu günki günde hem biz döredijilik toparymyz bilen bilelikde Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki medeniýet öýüne myhmançylyga geldik. Ynha bu medeniýet öýünde Medeniýet gününe bagyşlap, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň guramagynda Oguzhan adyndaky Türkmenfilm birleşigi tarapyndan şu hepdäniň içinde görkezilýän türkmen kinofilmleriniň festiwalyna gatnaşýas. Ynha, ähliňiziň görşüňiz ýaly, Bagtyýarlyk çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň körpeleri hem bu festiwala tomaşa etmäne geldiler.

Özüňiz bilen tanyş edäýiň. Men Hangeldi Çaryýew. Durmuş kyssalaryy filminde batyryň keşbini ýerine ýetirdim. Bu film esasy üç dostuň durmuşyň her hili nähili kynçylyklaryndan öz dostlugyny saklamagy, şol bir wada şol kynçylyklardan baş alyp çykmagy, çykyşlary barada film. Film iki müň on dokuzynjy ýylda goýberildi. Film düşürilip başlady, ol iki ýyl dowam etdi. Filmiň režissýory Arslan Eýeberdiýew. Onuň mundan öň hem birnäçe filmleri bar, halk köpçüligine ýetirildi. Hawa. Indi öz gürrüň berşiňize görä, üç dost barada diýdik. Indi şu Batyryň keşini oýnaýan diýdiňiz. Batyryň keşini oýnamakda sizde kynçylyk döredimi? Edil on ýaly kynçylyga ýok, uly kynçylyk. Sebäni Batyryň keşbinde esasy Batyr. Sportsmen bol boýun ýa filmde edil men durmuşda sportsmen däl o dereje şonda şol tarapymda kynçylyk boldy ýöne galan tarapda hawa galan tarapda üýtgeşik kynçylyk görmedim. Hawa. Sag boluň mundan belekde işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Köp sag boluň. Biziň indiki söhbetdeşimiz Mahabat müdirliginiň işgäri Ýusup Bekiýew. Ilki bilen salam, hoş geldiňiz! Salam, hoş bulduk. Men Mahabat müdirliginiň işgäri Bekiýew Ýusup. Biz şu taýda Türkmenfilm birleşigi bilen bilelikde hem-de Mahabat müdirliginiň ikimiz bilelikde türkmen multfilmleriniň animasiýa şekilinde taýýarlanyş wideo şekilini getirdik. Şoňa. Bir üns bereliň. Şu ilki bilen döredeniňizde nähili işleri ýerine ýetirýäňiz? Ilki bilen şekil döretmek üçin onuň suratyny çekip başlaýas. Soňam ondan şoňa ýuwaşjadan şekil berip başlamak öýle. Munam öz mahabat müdiriniň hem-de Oguzhan atly türkmen film birleşiginiň öz işgärleriniň ýerine ýetiren işleri we häzirki döwrüň tehnologiýalaryny ulanmak arkaly, sanly ulgam arkaly geçilýän nemeler. Ine biziň täze döredilen belet wideo Ady platformamyz indi çagalar biziň islendik türkmen multfilmlerini şu platformanyň üsti bilen islendik ýerde, islendik wagty öz elektron enjamlarynda tomaşa edip bilýärler. Hawa. Sag boluň, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik, hemraňyz bolsun! Sag boluň. Men Orta Adamdaky Türkmenfilm birleşiginiň başlygynyň döredijilik meseleleri boýunça orunbasary Röwşehor Sahysalyh Baýramow. Ine, şu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda, Lebap topragynda, Türkmenabat şäheriniň Medeniýet öýünde biziň kino hepdeligimiz başlady. Ine, biziň Gahryman Arkadagymyzyň baş tutanlygynda medeniýet, sungat işgärlere uly üns berlip, şunuň ýaly Medeniýet, sungat işgärleriniň güni bellenýär. Ine, ýigrimi iki, ýigrimi ýedisi aralygynda-da Biziň Türkmenabat şäherinde Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligi başlandy. Medeniýet hepdeliginiň çägindedem Oguzhan adyndaky Türkmenfilm birleşiginiň ilkinji düşürilen filmleri, ýagny çeper filmleriniň ilkinji gezek görkezilişi hem şol artistler bilen duşuşyklar geçirýär. Şahsalyk aga, ine görýäni welin şu ýerde birnäçe kameralar bar. Bu kameralarda-da kino düşürildimi? Hakykatdanam görýäniňiz şu biziň ýaş nesilimize biziň halypa kinorežissýorlarymyzyň düşüren kinofilmlerinden düşüren kameralaryny ine şu gün biziň şu sergimize getirdik. Şu sergidedem ine görýänsiňizdir bir birnäçe taryhdan biziň şu günümize saklanyp galan kameralar bar. Ine şu görýän Kameraňyzda dursun filmi surata düşürildi, Garagumdaky reportaž atly film surata düşürildi we bärdäki görýän kameraňyzda bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanow Käriz gelinler filmini surata düşürildi. Şu kamerada hemem Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly Baýragynyň laureaty Halmämmet Kakybaýewiň Kakam gaýdyp geler filmi, uruş hakynda, hemem Ogul atly filmi surata düşürildi. Nji kamerada men ýadyma düşýär, Ogul kinofilminiň baş gahrymany men Batyrjyň roluny ýerine ýerine ýetirdim. On ýaşymdadym, nji kameraň öňünde çagajyk Batyrjygyň keşbini ýerine ýetirdim. Şomat Halmämmet Kakabaýewiň şu Ogul kinofilmi hem şu kamerada surata çürildi. Türkmenistanyň dürli künjeginde şol şu günki ýaly ýadymda gadymy Aşgabat edip hem şu wagtky Kerki şäherinde surata çürdük. Şol Ogul atly filmi hem Hindistanda geçirilen halkara kinofestiwalynda şu oglanjygyň keşbini gowy ýerine ýetirenligi üçin kümüş gül baýragyna, Müsürde geçirilen halkara kinofestiwalynda-da hem altyn piramida, Müsüriň altyn piramidasyny Gran-pri baş baýragyna eýe bolduk. Tüweleme. Indi mümkin bolsa şu ýerde bir sorag beresim gelýärdi. Siz-ine Jeýhunyň ýakasy atly kinofilminiň režissýory. Indi şu kino barada-da bir agyz gürrüň beräý. Ýaňky Jeýhunyň ýakasy filmi Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýol Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly eserinde, kitabynda Jeýhunyň ýakasy bölümi bar. Şu Jeýhunyň ýakasy bölümi şony kinorežissýor bolup şol film barada surata düşürdim. Ol film Amuldan başlap, Astanababa, Daýa hatyn hemem Amyderýanyň boýunda bölünen galalar barada şol kitapdan rowaýatlar agzalyp geçýär. Şol rowaýatlar hem gelip şaýda surata düşürdim. Şol filmde-de Ýaňky birnäçe baş gahrymanlary Lebap welaýatynyň öz teatrynyň artistlerinden hem halkyň içinden birnäçe Merýem, Arslan atly oglanlar neştede hem gyzlar biziň şu filmimizde gelip keşpleri ýerine ýetirdiler. Daýa hatynyň keşbini ýaňky Merýem atly bir ştaýda halkyň içinden saýlap seçip aldym. Onuň şoň adamsy Arslan, onam şu halkyň içinden saýlap aldym. Şolary Sebäp diýeniňde biziň kino sungatynda hakykatdan hem halkyň içinden saýlap seçip alsaň, onda eýýäm täsiri başga bolýar. Sebäp diýeniňde olaryň bir aýratynlygynda şolaryň başarjaňlygyny görkezmek. Biz dürli kinofestiwallarym geçirýäs. Ine öňňin arada Aşgabadyň bir ýüz kyrk ýyllygy mynasybetli Aşgabat bahary kinofestiwalyny geçirdik. Şo kinofestiwalda-da birnäçe ýaş talantlary, ýaş kinorežissýorlary, operatorlary, artistleri ýüze çykardyk. Şul Jeýhunyň ýakasy filminem şu hepdeligimizedem getirdim. Şul hepdelikdedem ýaňky teatryň artistleri hem ştaýyň şul düşen halk bilen döredijilik duşuşyklaryny etjek. Olam ýigrimi njine ertir, irden sagat on onlarda şol ýaňky Jeýhunyň ýakasy filmem bütin Lebap topragynda bolup geçen ähli galalary hemem taryhy ýadygärliklerini açyp görkezýär. Olar mähriban Arkadagymyzyň özüniň ýaňky eserleri esasynda düşürilen filmi. Hawa, nesip bolsa bizem tomaşa etmäge geleris. Mundan beýläk-de işiňizde üstüne kemraňyz bolsun. Sag boluň. Garaşýas. Ýene-de kinofestiwal başlady. Siziň ähliňizi kino tomaşa etmäne çagyrýas. Haýsy kino, nirede we sagat näçede bolar diýen soragyňyza jogap üçin biz häzir ekranymyzda kinolaryň sanawyny we sagat näçede, nirede boljagyny size getireris. Şeýle-de wideonyň aşagyndaky opisaniýada siz bular barada maglumat bilip bilersiňiz. Biz bolsa şunuň bilen bu günki işimizi jemleýäs. Siziň ähliňize jan saglygy arzuw edýäs. Indiki gezek görüşýänçäk bolsa hoş wagtyňyz.